Colleagues, uh, we will now proceed uh, with the... Kollegi, issa ħan proċedu bil-punt li jmiss l-ewwel wieħed fil-fatt fuq l-aġenda tal-lum, ġifieri rapport uh, ta' Sur Kofot u Sur Niedermayer fuq il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa. Kollegi, nitlobkom, daw kollha li mhux ħajħdu sehem f'dan id-dibattitu ħallu dan l-emiċiklu fil-kwiet. Ħalli nkunu nistgħu nipproċedu. Nfakkar, ħaniproċedu bil-punt li jmiss u issa nixtieq nitlob li rapporter sur l-ewwel. Rapporter Sur Kofod biex jintervjeni eżis kollegi, eżis kommissarju, dak li għanna u d-diemna dak li rridu narbitraw fuq u hija u rapport fuq kif nistgħu niġġeldu kriminalità finanzjarja u reati tal-evażjoni u l-evitar fiskali Sur Kofot, naħseb li huwa tassew nuqqas ta' rispett minna tal-kollegi illi qed joqogħdu jiddiskutu hawnhekk f'dil awla meta hemm diskussjoni għaddejja. Kollegi, intenni, ħallu dil awla u d-diskussjonijiet isiru hemm barra. Ħalli kunu nistgħu nipproċedu b'dan il-punt fuq l-aġenda. Grazzi, jekk joġbok eh, sur kofot, eh, niskuża ruħi miegħek kebe. Eh, iva, grazzi li l-ek, sur president, għanerġa nibda, għana dibattitu importanti, għet nikonkludu għonek snin ta' ħidma ta' dan il-parlament, ġlieda li jenna għaddejn bija kontra l-evazjoni u l-evitar fiskali, bieċa xorkom komprensiva sħiħa li saret minn dan il-Parlament fuq reati ta' kriminalità finanzjarja. Qed nitkellmu dwar triljun euro fis-sena illi jintilfu minn dawn ir-reati, flus li qed jinsterqu mill-bwiet ta' ċittadini tagħna li jistgħu jmorru għall-iskejjel għall-isptarijiet li jistgħu jiżguraw li soċjetà tagħna għandhom il-flus għal l-ifqar. Ħafna drabi dawn il-flus qed jinsterqu mill-iktar vulnerabbli. Għaldaqstant aħna fl-Unjoni Ewropea, Unjoni Ewropea fejn għandna l-ikbar suq waħdieni fejn qed niġbdu ħafna negozji vera, però fl-istess waqt hemm ħafna ħasel ta' flus, hemm ħafna flus illeċiti ġejjin mir-Russja, għaldaqstant irridu naraw illi Kun hemm infurzar ta' liġi kif suppost kontra tali reati eh, u jrid ikun hemm ukoll sanzjonijiet, eh, reġim ta' sanzjonijiet eh, li jittieħdu meta jkun hemm żvelar ta' skandli. Kien hemm il-każ ta' bank Estonu fejn sa 200 biljun euro kienu eh, suspettati eh, li kienu eh, frott ehm, għasil ta' flus minn oligarki russi li daħlu fis-suq Ewropew. F'dawn is-sitwazzjonijiet irridu naġixxu, nintervjenu, irridu naraw li konna livell ta' tassazzjoni minimu effettiv fl-Ewropa biex naraw li nkun nistgħu niġġieldu kontra tali sitwazzjonijiet. Barra minn hekk irid ikollna irridu nneħħu il-prassi dan il-ġużi transkonfinali fuq ħażil ta' flus. Rridu eh, proċess ċentralizzat eh, fejn aħna nikkooperaw bejnietna stati membri Illum il-ġurnata huwa tassew faċli li dan ehm, dawn il-flus eh, li jidħlu b'mod illeċitu eh, da waħda eh, jidħlu jidħlu fiċ-ċirku leċitu u daqshekk u Isu xejn mu xejn, u għallura rridu naraw li konna sistema ta' inforzar b'saħħitha biex nindirizzaw dan. Naraw ukoll li meta għandek l-ikbar korporazzjonijiet illi eh, qed jagħmlu eh, transazzjonijiet eh, finanzjari, kummerċjali, il-ġganti tat teknoloġija li huma preżenti fuq it-territorju Ewropew irridu naraw li hemm leġiżlazzjoni xirqa illi tħares l-interessi tal-ċittadini Ewropew u tal-Ewropa. Rridu naraw li konna CDB b'saħħitha bażi konsolidata fiskali illi eh, l-istati membri ħarsu tkonna standards fiskali l-istituzzjonijiet fl-imkien eh, rridu kol jaraw naqraw eh, illi jabbozzaw lista ta' ġurisdizzjonijiet illi ma jridu xikkopera. Rridu però naraw ukoll li dawk illi jipromovu prassi ta' prassi fiskali aggressiva dawn ukoll irridu nwaqfuhom anki jekk eh, uħut minnhom huma stati membri, eh, rridu naraw li eh, unarfu li għatem ħafna li rrid isir. Għal daqstant nappella li din l-awla tindirizza l-kriminalità finanzjarja inkomplu din il-ħidma biex inwasluha b'suċċess għal-fini tagħha. Grazzi issa. It-tieni, rapporter is-sur Niedermayer. Grazzi sur President, naħseb li jekk minn ser żbal għandi erba plus nejn, plus zewġ minuti. Xtiq nejt li għawnek qed nitkellmu dwar rapport li jinkludi ma' 300 emenda li jittama li jindirizza dawn il-reati finanzjari fostom l-evazjoni u l-evitar tat-taxxa b'segwitu ta' sejbiet u skandli reċenti. Hawnhekk qed niddiskutu mhux biss dwar il-ħasil ta' flus jew kellha frodi fiskali ma' wkoll digitalizzazzjoni, seħ mill-bot u eh, il-fatt li eh, tassazzjonijiet fiskali ta' istati membri mhux qed jindirizzaw biżejjed tal-realtajiet. Rapport jirrifletti fuq revelazzjonijiet ta' tax tal-Kumitat ta' Tax 2 kif ukoll eh, il dak eh, fuq il-Panama Papers eh, mill-ewwel inizjattiva tal-Parlament Ewropew f'dan il-qasam inbidlu ħafna affarijiet kien hemm titjib fi trasparenza qed noħolqu sistema fiskali iktar ġusta Qed ntejbu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri f'dik li jaskambju ta' informazzjoni kif ukoll il-kooperazzjoni. Hemm titjib ukoll globali, u mhux qed nitkellem biss dwar inizjattivi BEPS eh, illi eh, qed jintroduċu standards ġodda f'dan il-qasam, però wkoll eh, standards ġodda għal dik li hija fiskalità digit li eh, hija mirata għal eh, għadinja digitali. Rridu naraw li kuna sistemi ta' taxxa illi jizguraw li kunem ġbir ġust. Rridu nizguraw u koll li dawk li jħalsu eh, it-taxxa ma jintefax piż eċċessiv fuqhom fost oħrajn l-SMEs u rridu naraw li s-sistemi ta' taxxi tagħna ma jkunux sproporzjonati jew kella ineffiċjenti. Ħaġa oħra li jizna rapport hija r-rwol li dejjem jikber ta' tassazzjoni digitali. Rridu narraw li nsibu konċetti ġodda dwar kif nindirizzaw din ir-realtà ġdida fl-ekonomija Ewropea. Hija ħasra li l-Kunsill ma jistax jipproċedi bil-punti ewlenin fuq dan fuq din kwistjoni fosthom is-CCTB kif ukoll tassazzjoni diġitali. Nittama li aħna bħala parlament nilabbu rwol tagħna mm, f'din l-ekonomija diġitali u biex nsibu soluzzjoni tajba għal dawn l-isfidi emerġenti. Rrid ngħid ukoll li eh, rapport eh, tal-Kumitat eh, Textri huwa wieħed frott ta' ftehim bejn il-gruppi politiċi, vera, mhux soltu naqblu fuq kollox, imma naħseb li fil-waqt li din mhijiex sorpriża rridu narfu li rridu kun hemm soluzzjonijiet komuni Ma jistawx, eh, ma jistax ikun li nsibu soluzzjonijiet individwali. U dan qed ngħidu fil-waqt li nara fil-li hija kompetenza tal-Istati membri eh, din il-kwestjoni ta' fiskalità, però rridu naraw kif nistgħu nindirizzaw rata minima ta' taxxa effettiva. Nixtieq ngħid li eh, ma naqbilx ukoll li ikun hemm din ir-rata ta' taxxa effettiva ta' 18 fil-mija. Naħseb illi eh, fil-waqt li eh, il-Parlament għandu jilgħab rwol m'għandniex noqogħdu niddefinixxu x'għandu jkun il-persentaġġ. Flimkien ma l-istituzzjonijiet l-oħra rridu naraw li l-Komissjoni diġa tagħmel xogħol tajjeb partikolarment fejn ikun hemm pjanar aggressiv ta' taxxa u inizjattivi oħra illi jittieħdu kontra l-istati membri. Nixtieq eh, nilqaw kol eh, xogħol tal-grupp tal-Kunsell kodiċi tal-kondotta u nixtieq nħeġġeġ eh, l-istati membri biex eh, u ma kolli kontribuxu eh, għat-titjib ta' suq wahdini. Fil-ħidma tagħna tekst f'tekst tlieta konsidrajna l-kussjonijiet ta' ħasil ta' flus, speċer ngħid li l-Kummissjoni Zabaskella tiftaħ proċedura ta' ksur, da ma mliex dan Nafu li jem direttiva numru 4 ta' ħasil ta' flus li suppost tiġi implementata rridu ngħidu għax jkollok direttiva jekk mhijiex implementata kif suppost. Imbagħad hemm kwistjonijiet oħra li aħna rridu nindirizzaw partikolarment dik ta' Golden Visas. Kummissjoni Pero eh, ma tantx eh, ma tantx għenet eh, fid-diskussjoni. Aħna nixtiequ ngħidu li tali visa sew strumenti simili għandhom jiġu projbiti u issa permettu li nagħlaq billi nirringrazzja l-kollegi kollha li ħadmu fl-abbozzar ta' dan ir-rapport partikolarment is-sur Kofot il-korrapporter u shadows napprezza wkoll il-membri eh, ta' tal-enturax ta' daw kollha involuti. Grazzi Sur Nider Iva, nikkonferma li inti kellek eh, erba' plus żewġ minuti. Eh. Fil-fatt inti użajt is-sitt minuti dawk iż-żewġ minuti tal-grupp tiegħek ġifieri eventwalment ma tkunx tista' titkellem. Issa sur il-Kummissarju Moskoviċi, grazzi Sur President, żies

li kien hemm ħames missjonijiet ta' inkjesta mijiet ta' esperti li laqajtu sitt studji fuq suġġetti speċifiċi eh, fejn ġew analizzati bir-raqqa bost elementi eh, qed nitkellmu dwar xogħol li kisar segwitu eh, tal-Kumitat Pana proset, proset kbira l-tax tree l-dan il-parlament għal-bicċa xogħol tajba li għamlu eh, dawn l-aħħar snin eh, nara fil-li eh, iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna kienu maquda f'din il-ġlieda tal-ġustizzja fiskali u ħriġna broadmap fuq dan il-punt Nixtieq ngħid li eh, permess eh, tal-Kummissjoni tagħna u permezz tiegħi eh, nixtieq insarrikom moħħkom il-ġrida ħad kompli ħad kompli sejra fil-qasam tal-ġlieda kontra l-evażjoni ta' taxxa u l-evitar ta' taxxa u ehm, il-fat li inti kollok ħasil ta' kapital er, ma tistax eh, tibqa' dejja hekk eh, rridu narfu eh, il-karattru mobli u immaterjali u allura rridu nimmodernizzaw sistemi tagħna u għal daqstant nishtiq ngħid eh, li eh, t-taxxa fuq servizzi eh, digitali naf li kien hemm il Kunsill ta' 12 ta' Marzu li għadda li iva nista' ngħid li kien hemm progress li sar, però naħseb li hemm ċertu elementi li eh, huma nieqsa iżda saru eh, iżda nafu li hemm eh, taħdidiet li qed isiru fuq livell fuq livell dinji, qed nitkellmu fuq ehm, affarijiet bħal reviżjoni ta' regoli eh, tal-profitti eh, kif ukoll regoli ġodda ta' tassazzjoni minima. Eh, L-Unjoni trid iżżomm f'moħħa hawnhekk eh, illi eh, aħna maħni sempliċement 27 eh, jew 28 stat membru li aħna suq waħdin integrat li jammonta għal 600 miljun konsumaturi li għandu saħħa ta' xiri qawwija u għalhekk għandna bżonn leġislazzjoni bħal din. Il-messaġġ li aħna rridu ngħaddu huwa li b'mod imperattiv rridu nokordinaw bil-qudiem tas-summit G20 U eh, nresqu tnejn, eh, eh, tlieta, erba' ħames proposti ġejjin mill-Unjoni Ewropea biex bekk nkunu nistgħu nħarsu iktar l-interessi tagħna biex nuru li aħna impenjati iktar għal mm, tassazzjoni favur l-investimenti iktar simplifikata u kif ukoll iktar ġusta. Jiena nixtieq nilqa' l-fatt li intom għattu li l-istati membri sfortunatament ma waslu xalqbil fuq il-ħames ġurisdizzjonijiet li ma kooperawx għalfini ehm, ta' ta' sazzjoni ma tlaħaqx qbil minnaħ tal-istati membri sar sar xogħol minnaħa tal-Unjoni u nixtieq ngħid li minkejja li maħni sodisfatti għal kollox xorta waħda li hemm ċerta affarijiet li jitqiesu eh, suċċess. Kien hemm ħafna dialogi, ħafna riformi, hemm xi għaxar ġurisdizzjonijiet madwar id-dinja li jikkoperaw magħna u eh, dan biex jevitaw li jidħlu eh, jew nkella biex joħorġu qed nitkellmu dwar ġurisdizzjonijiet illi għandhom rata ta' stazzjoni zero għal kumpaniji U eh, oħrajn eh, li fajnejn l jisidi eh, jisu bħala ġurisdizzjoni non kooperativi. Nixtieq ngħid li fir-rapport tagħkom ċertu sati membri ġew ġew identifikati bħala dubjużi nixtieq ngħid però illi fis-sens tal-standards internazzjonali tal-fiskalità m'hemmx, ma jeżistux tax havens fl-Unjoni Ewropea u allura nafu l-iskambju ta' ta' informazzjoni, trasparenza, minn nafu li dawn eh, huma preżenti, mhux qed ngħid li eh, il-ħaqna l-ġenna tal-art, però eh, hemm iva ċertu prassi li jistgħu jiffaċilitaw l-ippjanar aggressiv fiskali u biex aħna niġġieldu dan li x'jiena nikkundannaħ nixtieq ngħid li aħna nipproponu xi ħaġa iktar milli konna lista. Rrid ikollna kodiċi ta' kondotta għandna l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew. Bejnietna nasib irridu ndaħlu din l-isfumatura il għaliex rridu eh, xi ħaġa li jittaħdem, eh, li nħu kull sens fuq, eh, rridu nkomplu ntejbu l-leġislazzjoni li għanna, rridu nimxu lejn iktar trasparenza u ġustizzja fiskali, meta meta l-taxxa li suppost inġabar miex qed inġabar, u ma dawk li huma l-ifqa l-iktar vulnerabbli li jitlaqtu l-ewwel u għal daqstant jekk Eh, għalfejn jekk jekk hemm l-iktar għanja li mhux qed ħalsu t-taxxa ma nistgħux naraw illi eh, dawk eh, illi huma l-ifqar nevitawlhom illi jħallsu t-taxxa li mhijiex mhux suppost tħallsuha Irridu niżguraw illi l-Istati Membri jallokaw il-mezzi kollha tagħhom smajna fl-iskandli reċenti fejn kien hemm nuqqas ta' kooperazzjoni f'dan il-qasam illi hemm uħud illi ħadu xoqqa f'moxta minnha. Allura irridu naraw illi regoli illi aħna fl-imkien nimplementaw jħolqu iktar trasparenza iħaffu x-xogħol tal-amministrazzjonijiet fiskali minn dan is-sajf Anzi, mis-sajf 2020 u aħna nistgħu nserħu moħħ, tistgħu serħu moħħkom illa ħankunu tassew bħal seqer bħala kummissjoni fuq eh, il- eh, il-ħasil ta' flus għal fini terroristiċi. Nista' ngħidilkom li l-kollega Ġurova ħa taħdem bisena barra fuq dan, fuq il-ġlieda kontra il-frodi tal-VAT, aħna saħħaħna l-azzjoni ta' tiftix minn qabel rajna li kunem iktar sim ta' informazzjoni, faċilitar ta' informazzjoni bejn l-autoritajiet doganali permess ta' Eurofisk eh, ħanaraw li eh, nkomplu bil-ħidma tagħna u eh, maħniex ħa noqdu biżejna fuq zaqna qabel ma nsibu modi oħra kif nkomplu. Il-messaġġ politiku li rridu ngħaddu għall-Parlament Illi jmiss għal-Kummissjoni illi jmiss fuq l-adba ta' dawn l-elezzjonijiet fuq il-kussjoni tal- tal-fatt illi naddu għal-vot għankwet meġuri vot eh, flok vot bonanimita fuq del kwistjoni. Hemm tlet raġunijiet, tlet raġunijiet eh, illi għalija iwassal għal din ir-realtà l-ewwel net il-kapaċità biex naġixxu iktar malajr u b'mod iktar effettiv meta nafu illi l-isfidi f'dan il-qasam huma dinija. Għandna sfida enormi qudiemna nafu illi din is-sistema ta' votazzjoni Ejja handbrake. It-tiena raġuni, deċiżjonijiet fiskali illi jittiedu fuq livell ta' unjoni nafu illi parlament, parlament illi għandu għal-qalbu din il-kawza intom illi t-rapprezentaw il-ċittadini Ewropej nafu illi ħatkun tistaw t-rapprezentaw maħjar kompetenza tal-Unjoni Ewropea ħad tkun imħarsa iktar Iva, netkermu dwar il-ġlieda kontra tibdil klimatiku, eh, il-taxxa fuq eh, il-kumpaniji, eh, kif ukoll is-CCTB, għal dawn kollha għandna bżonn illi ikun hemm QMV et naħseb hawnhekk ukoll fuq regolazzjoni ta' suq finanzjarji fuq il-ħasil ġeda fuq il-ħasil ta' flus, rridu naraw illi il-Parlament eh, ikun u illi kun l-xprun ta' dan id-dibattitu eh, tal-inizjattiva eh, għal-azzjoni għagġieda kontra dawn reati fiskali jekk għadha pitada fil-parlament li jmiss ikun hemm maġġoranza bżejb saħħet għal dawn il-proposti Illi jirħu l-maġġoranza eh, fuq eh, dawn il-kwistjonijiet naħseb li jkunu eh, rebħa demokrazija u ċittadini tagħna u ikunu game changer mill-kbar. Grazzi, kummissarju. U issa ħanaddu bil-lista tal-kellim għannom tal-gruppi politiċi l-ewel, nom tal-gruppi PE, Sur Langen. Ah, President, ix Grazzi, Sur President, l-ewel. Nixtieq nfaħħar dan ir-rapport 410 kumment biċċa xogħol sewwa ħafna li saret matul diversi snin fost il-kollegi tagħna dan ix-xogħol sar u għandna tax wieħed tax tnejn u anki l-inkjesta li saret Mela, qegħdin nirreferu għat-taxxi hawnhekk, taxxi ġusti, il-kompetizzjoni, il-ħasil tal-flus, dawn l-elementi kollha jridu jibqgħu fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew. Dawn huma aspetti illi diskutajnijom f'dan il-Parlament u fl-aħħar tal-mandat issa kollox qed jiġi finalizzat. Sur Moskovici, f'dawn l-aħħar ħames snin inti ressaqt diversi kwistjonijiet għall-attenzjoni tagħna, grazzi, iżda din hija l-aħħar proposta tiegħi xi ħaġa li naħseb irridu nintebħu illi hija fidejn il-Parlament. Sakemm l-istati membri iwaqfu kollox u sakemm diversi stati membri, inkluż il-ministru tiegħi huma kontla il-bażi korporativa ta' taxxa mhux se jirnexxinna niksbu progress. L-appelli mhumiex biżejjed. Irridu nindirizzaw it-tax havens kif ukoll nirreferu għal dawn għala fiħdan l-Unjoni Ewropea Il-Lussemburgu, l-Olanda, fejn il-liċenzi ma jiġux intaxxati. Jekk ma nkunux onesti dwar dak li qed iseħħ, allura ma nistgħux ngħidu li qegħdin inħejju jew qed inkun ta' mudell għal kumplament tad-dinja. Il-kelima li jmiss, grazzi ħafna jiena u koll gburija biex xoll li sar fil-parlament tagħna, aħna il-magna biex bekk nalqu l-lakuni tat taxxa. Grazzi li rapporter, iżda l-istati membri edin jimplementaw dak li aħna edin niproponu 825 biljun jintilfu għakkawża ta' hekk. Eh, kiku ma nitilfu dawk il-flus, kiku għanna mpigi għazzazax kollha. L-unanimità tal-istati membri dwar kwistjoni ta' taxxa hija xi ħaġa li rridu neleminaw għaliex dejjem kien hemm stati membri li mblukkaw il-progressjoni tagħna, l-avvanzament tagħna, ma jridux li konna trasparenza tat taxxa. Aħna rridu nkunu nafu il-kumpaniji l-kbar x'qed jagħmlu li ma dawn il-kumpaniji qed iħallsu t-taxxa li ma le. U għandna bżonn rati minimi Ewropej ta' taxxa. Jekk joġobkom votaw favur ir-rapport għada. Grazzi, ECR, minuta, is-sur Grazzi, Sur President, Kummissarju. Nibda billi nirringrazzja l żewġ co-rapporteurs. Grazzi lil daw kollha involuti fir-rapport għaliex ċertament dan huwa fajl importanti xogħol ma kienx faċli. Il-ħasil tal-flus sfortunatament għada problema kbira fl-Unjoni Ewropea. U l-ġlieda hija bekk priorità l-ġlieda kontra ħasil tal-flus. Irridu naraw xirridu ntejbu u anki semmejna il-situazzjoni fir rigward tal-viza tad-deb. Pero xorta hemm xi kwistjonijiet li nistgħu nindirizzaw anki din il-ġimgħa stess. Ir-rapporteurs jikkondennaw ċertu banek minħabba l-ħasil tal-flus, però l-problema hija usa. L-emendi tiegħi wkoll jinnutaw li hemm elementi sistemiċi, però ma kienx hemm votazzjoni favur fil-kumitat. Jiena naħseb illi mhux sitwazzjoni fejn għandna ftit elementi ħżiena biss, iżda hemm problema sistematika. hemm ċerti oqsma fis-setturi tal-banek illi jagħmlu ċertu azzjonijiet illi jaħdmu kontrina. Mbagħad ir-rapport qed jissuġġerixxi li rridu nitkellmu bleħen wieħed bħala Unjoni fih dan it-task force, però mhux qed narfu illi tant hemm stati membri illi għadhom Flik iktar baxx biex ngħidlek. U dawn huma anki pajjiżi inkluż li mhumiex eh, fl-Unjoni Ewropea. Grazzi għall-Alde l-Onorevoli Jeżek. Grazzi President, Kummissarju. Mill-ewwel skandlu tat-taxxa li semma hawnhekk fil-Parlament l Leaks sa issa l-Parlament Ewropew kien fuq quddiem fil-ġlieda kontra r-reati finanzjarji, l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. Tax wieħed, tax tnejn u l-Kumitat Pana aħna sħaqna dejjem kwistjonijiet rilevanti u r-rakkomandazzjonijiet tagħna biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet mod effettiv. Ir-rapport tal-Kumitat huwa l-aħħar eżempju ta' din is-sitwazzjoni. Kien hemm appoġġ kbir fil-Kumitat Grazzi lil co-rapporteurs, lil shadows, lil koordinaturi u l-kollegi kollha għax-xogħol tagħhom kif ukoll il-personal u anki lis-segretarjat. Mill-ġdid aħna ppreżentajna rakkomandazzjonijiet tagħna għal impenn fuq livell Ewropew. Il-Kummissjoni wkoll wieġbet għal dak li aħna tlabna u anki resqet diversi rakkomandazzjonijiet, però l-Istati membri mhumiex qed jagħmlu biżżejjed. Il-Kunsill b'mod konsistenti eh, ma kienx entużjast fir-rigward ta' dawn il-kwistjoni ta' taxxa u waċar illi mill-perspettiva ta' istituzzjoni Ewropej il-Kunsill huwa l-aktar punt dajjef u allura mingħajr rida politika ma jistax ikonna progress mingħajr dewmien. Huwa essenzjali li l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jiddiskuti dan il-kwistjonijiet u jsib riżultat. Mingħajr din l-azzjoni se nibqgħu nirrepetu ruħna u l-Parlament se jkomplu jirreaġixxi u jinvestiga r-reati tat-taxxa fih dan l-Unjoni u Bat ma narawx azzjonijiet mill-mexxej Ewropej u nibqgħu imqabdin f'dan iċ-ċirku vizzjuż. L-Ewropej ħaqqhom aħjar. Grazzi, President. Thank you, Mr. Grazzi l-Sur Jeċek. Issa għal-grupp tal-ħodor għal-minuta l-Onorevoli Scott Cato jek joġbok. Grazzi ħafna, President. L-eviżjoni tat-taxxa hija importanti għaċ-ċittadini tagħna li xi dajjef is-servizzi pubbliċi u jdajjef ukoll il-kuntratt soċjali. Għalfejn mhux qed nagħmlu aktar progress? Raġuni importanti hi li għandna il-tax havens tagħna tar-Renju Unit, il-Lussemburgu, l-Irlanda, Malta fost oħrajn. Il-gvernijiet tagħhom iwaqfu l-kooperazzjoni meħtieġa biex ikonna progress. Jiena gburija li issa għandna qbil fil parlament biex ma jkonniex letterbox companies fil-kontinent u anki inneħħu il-pjanijiet għal xiri ta' golden visas. Pero irridu naraw li konna eh, rati minimi ta' taxxa biex eh, ma jkunx hemm ukoll aċċess għal kuntratti pubbliċi għal dawk li evadu t-taxxa. Hekk kif naslu għal tmiem il-mandat tal-Parlament, nistgħu nħossuna grubburin bil-progress li ksibna, però rridu nittrasferixxu l-pressjoni fuq l-Istati membri. Is-saħħa tal-Unjoni tiddependi fuqhom biex huma jingħaqdu magħna għal ġlieda favur l-ugwaljanza. Grazzi issa grupp tal-GUE minuta u nofs is-Sur Urban Crespo. Grazzi, President. Grazzi ħafna, Sur President. Il-vot dwar dan ir-rapport jikkonkludi wkoll il-mandat tagħna tal-Parlament. Ġifieri hawnhekk qed nippruvaw nidentifikaw dak li hemm ħażin. Biljuni u biljuni jintilfu minħabba l-evażjoni tat-taxxa. L-Unjoni Ewropea timponi l-austerità, taqta' l-benefiċċji u d-drittijiet u dejjem nisimgħu li m'hemmx flus. Kulħadd irid jissikka ċ-ċintorin. Sa dan intant iċ-ċittadini jaraw kif l-Unjoni Ewropea li għandha ħafna flejjes fil-Lussemburgu iffaċilitat l-evażjoni ta' taxxa ta' kumpaniji kbar u li jiġri biss u li nisimgħu stqarrijiet aktar mill-insibu soluzzjonijiet u hemm lakuni kullimkien u hemm ammonti kbar ta' flejjes li qed jiġu frankati bl-evażjoni tat-taxxa. Anki l-Iżvizzera ma timxix skont il-liġijiet nazzjonali ta' trasparenza tat-taxxa. Kemm se ndumu biex ikonna sanzjonijiet kontra l-Iżvizzera biex hija tikkopera pal ukoll tax havens oħra? Il-Kummissjoni trid tibda semmi dawn il-pajjiżi bħal Lussemburgu u Malta. Dawn huma tax havens. Kemm irridu nistennew sakemm dak li nagħmlu fil-Parlament ikun aktar minn sempliċi rekomandazzjonijiet iżda xi ħaġa illi eh, kulħadd irid jimxi skont dak li ngħidu. Jekk aħna nieħdu miżuri deċiżivi kontra din is-sitwazzjoni e nkunu tassew qed niksbu progress. Grazzi il-kellim li miss. L-Onorevoli Coburn, grazzi President. Hemm differenza bej l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. L-evażjoni hija legali u għandha titwaqqaf. L-evitar tat-taxxa il-limitazzjoni tal-esposizzjoni tat-taxxa hija xi ħaġa leġittima Ħadd ma jrid iħallas iktar taxxi milli suppost. Fil-liġi tar-Renju Unit diretturi huma obbligati obbligati jillimitaw l-espożizzjoni ta' azzjonisti għat tassazzjoni biex ikun hemm benefiċċju għal dawk li ħadmu investew fil-kumpaniji. Mhux li jkun hemm flus għal aktar salarji tal-Unjoni Ewropea. In-negozji qegħdin joħolqu impjiegi mhux dawk li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit taqta' l-burokrazija biex tgħin in-negozji żgħar u medji biex tibni l-impjiegi u għalhekk is-settur tal-negozji żgħar tagħna wkoll huwa b'saħħtu. Saqsi li Gilles Jean, Sur Moskoviċi, huma ma jaqblux mal-mod kif Franza qed tmexxi l-affarijiet. Il-ħasil tal-flus ovvjament hija xi ħażina, iżda l-użu tat-terrorizmu brabta mal-ħasil tal-flus hija skuża li dejjem tintuża. Ma jiswa xejn li tuża xi metodi li jużaw terroristi. Dan hu din hija skuża biex bekk tindaħlu fil-affarijiet privati tal-persuni. Għalhekk ir-Renju Unit se jitlaq mill-Unjoni Ewropea għal qas nittama jekk neħilsu minn din il-Prim Ministru, però skużawni fisima. għaliex eh, ninsabu fejn ninsabu. Grazzi Sur Coburn, is-Sur Sosniers għal minuta. It-titlu għandu jkun tisraqx il-gvern ma, ma tantx huwa favur kompetizzjoni. U allura hija l-attività tal-gvernijiet li jisirqu minn xi wħud u jtuhom mill-oħrajn li jridu nindirizzaw qegħdin jisirqu mit-tfaddil tagħna kif ukoll il-banek jistgħu jisilfu l-istess eh, ammonti ta' flus kemm il-darba. Kieku jagħmlu hekk iċ-ċittadini jintefgħu il-ħabs. Mhix l-evażjoni l-evitar tat-taxxa iżda l-evażjoni trid tiġi indirizzata. Jiġifieri xi ħadd li jisraq il-flus minn xi ħadd u jtih il-tihom xi ħadd ieħor. Il-levitar tat-taxxa hija xi ħaġa li rridu nagħmlu biex il-flejjes ma jispiċċawx f'idejn politiċi stupidi illi jaħluhom dawn il-flejjes. Inti hemm dejjem tgħid li se jkun hemm flus għall-iskejjel għall-istarijiet, però jista' jkun li ma jkunx hemm bżejjed flejjes għall-Parlament biex isifer. 20 miljun euro jew Erasmus fejn l-istudenti jitħallsu biex jivvjaġġaw. Jekk m'hemmx flejjes għal affarijiet ħaġa tajba wkoll. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Karas. Grazzi, President, Kummissarju, Sinjuri. B'dawn l-410 rakkomandazzjoni kontra l-evitar tat-taxxa u brabta ma' sistemi aktar ekwitabbli ta' taxxa se nispiċċaw b'sitwazzjoni li ma rajniex sa issa. Naħseb illi bekk hemm bżonn illi jkollna maġġoranza wiesa' anki fil-Parlament Ewropew. Għandna l-appoġġ tal-Kummissjoni u mingħajr problema. U jidhirli illi hemm nuqqas ta' rieda politika fl-Istati Membri u rridu naċċertaw illi kulħadd jintebaħ f'din is-sitwazzjoni. naċċertaw illi nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni u anki meta naraw li konna staġnar fil- fil-izvilupp tagħna irridu naraw kif nistgħu nsibu soluzzjoni u anki nanalizzaw sitwazzjoni ta' taxxa diġitali. essenzjali li konna liġijiet u regoli u liġijiet biex ikonna u kol taxxa ta' transazzjoni. E, jinterrompi il-President, issa jmiss il-kellim li jmiss l-Onorevoli Tang. Grazzi President, nibda billi nirringrazzja l-rapporteurs Niedermayer u Kofot, rapport eccellenti dan. Pero u kol grazzi l-sur Moskovici illi uża dawn il-ħames snin biex jaħdem għatih biex It-taxxi dejjem jibqgħu fuq l-aġenda u b'suċċess kbir aħna napprezzaw, anzi jiena personalment napprezza din il-ħaġa. Issa din il-kwistjoni l-inugwaljanza li dejjem edha tikber minħabba levitar ta' taxxa ġifiri wieħed fil-mija ta' dawk li huma onja edin jindaħlu fil-kontijiet tal-edukazzjoni, tal-sistema ta' saħħa. Wasal il-waqt allura li nieħdu responsabilità politika fl-Unjoni Ewropea u dan nistgħu nagħmlu f'żewġ modi. L-ewwel, irridu riforma strutturali tas-sistema korporattiva ta' taxxa, ċaġa li tresqet mill-Kummissjoni bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew u wissa irridu eh, kol inres u kollox għad-diskussjoni fl-OECD Aħna rridu nresqu l-fema tagħna biex bekk nuru illi nużaw parti mill-profitti biex tassew jirriflettu attivitajiet attwali. Umbat, hemm aktar evidenza li tindika li minn tal-qas ħames stati membri huma tax havings ħlif li ma nsemmuhomx bekk. Qed jagħmlu ħsara l istati membri l-oħra u jċaħduhom minn ċertu dħul ta' taxxa. Issa wasal il-waqt illi ngħidu l-affarijiet kif inhuma. Lussemburgu, l-Irlanda, l-Olanda, Malta u Ċipru huma tax havens. Diġà aħna elenkajna it-tax havens li lejn mill-Unjoni Ewropea. U allura irridu nkunu konsistenti u kredibbli. irridu nindikaw it-tax havens li jinsabu fiħdan l-Unjoni Ewropea. U għallu għajja nerfaw responsabilta tagħna u nivutaw favur emenda 96 għada. Grazzi Sur Tang, Blue Card għalik Mr. Coburn taċċetta. Sur Coburn, jekk joġbok għandek nofs minuta. Thank you, Mr. Grazzi, Sur Tang. Inti għet eh, li hemm id-drittijiet tal-ġileġon u ma ma jaqblux ma dak li inti qed tgħid Onestament, mhux tant l-lonja qegħdin jaħbu flusom, wis qed jintefqu flejjes mill-istati membri u l-klassi tal-ħaddiema mhux qed jieħdu dak li jixirqilhom. Irid ikollna ekonomija kapitalista bħal tar-Renju Unit biex bekk ikollkom l-impjiegi. Hekk toħolquhom l-impjiegi Il-negozju joħolqu għam l-impiegi u din is-sitwazzjoni mhux setejn ovvjament. Mela, l-aħħar sentenza kienet il-mistoqsija jgħid il-President Sue Coburn. Qed nipprova nifhem x'kienet il-mistoqsija ma jimpurtax jgħid il-President. Sur Tang. Let me give one example. Eżempju wieħed. Fil-Paradise Papers, Nike, ibbażati fl-Olanda,

li għandhom paga minima, jiġifieri iva, hemm appoġġ għaliex huma dawk li huma l-aktar onja li benefikaw. Grazzi għajt il-President għal minuta issa eh, l-Onorevoli Ruhenen Lerner. Grazzi ħafna President. Is-sena l-oħra fil-Kumitat Tax 3 aħna ksibna ħafna informazzjoni dwar reati finanzjari l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. Aħna rajna fost l-ikbar skandli li ġew ukoll żvelati fl-Estonja kellna żewġ biljuni illi spiċċaw f'ħasil ta' flus u allura għandna ħafna informazzjoni mill-whistleblowers minn dawk li żvelaw l-informazzjoni ħaw ħafna drabi il-banek mhumiex interessati billi ifittxu jekk xi ħadd għandu ammonti kbar ta' flejjes u din hija inkwetanti. Il-Kumitat Permanenti li jmiss irid jagħmel aktar xogħol fuq hekk u din hija evidenti waħda mill-aħħar skandli li kellna Fejn kellna Londromat ta' Trojka fejn negozjanti Russi użaw din is-sistema l-ħasil tal-flus tagħhom. Grazzi lil kollegi kollha involuti. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Jolie. Dak il-kissemen 50 ġemet oħra bejjena naħalli eh, dan eh, il-mandat tiegħi eh, wara mandati ta' ġlied mm, kontra l-evażjoni u l-evitar fiskali kolli ngħid li għandi mm, sodisfazzjon u mm, ċertu rusa li li iva minna tajjeb permess l-inkjesti li saru eh, kif ukoll eh, l-isforzi fuq il-whistleblowers eh, ġlieda l-iktar trasparenza fiskali kif ukoll għal sima ħjar ta' informazzjoni. Kolli ngħid li dan kollu huwa pożittiv. Rusa tiegħi forsi ġejja mill-fatt li kien hemm ċertu nuqqas ta' rieda politika biex eh, ikunu nistgħu immexxu l-qudiem bir-riformi tant meħtieġa eh, bħal pereżempju eh, il-country by country reporting kif ukoll is-CCCTB nixtieq ngħid li l-istati membri li għandhom tant seta' rridu jaraw li jkunu huma li jiddefendu l-interess ġenerali biex il-ġustizja fiskali tkun fil-qalba tal-proġett Ewropew u li fl-aħħar mill-aħħar issir realtà. L-Onorevoli Karti għal-minuta. President, id-dritt tal-Parlamenti Nazzjonali jiddefendu eh, s-sistemi tagħhom tal-pajjiżi ta' taxxa hija xi ħaġa li trid tiġi mħarsa. Is-sovranità tat-taxxa mhix ħaġa tiġi negozjata, iżda l-obbligu fuq il-gvernijiet biex jiġġieldu l-evitar ta' taxxa u jataw l-aqwa b'trasparenza hija xi ħaġa wkoll li ma tistax tiġi ignorata. Ir-rapport qed juri li l-Parlament qed jisma' tħassib ta' ċittadini dwar dan il-tbabis tal-profitti u t-taxxi. Aħna sinna nafu li blajnuna tal-gvern irlandiż Apple ħolqot struttura ġdida illi evitat il-ħlas ta' 2 biljuni u nofs għal f'taxxa sal-2015 u Apple użat ukoll allowance ta' 100% ta' assi u dan jfisser illi l-Apple qed tikser il-liġi Irlandiża tat-taxxa, però ma kienx hemm sanzjonijiet kontrija. Aħna nħossu li din hija għażla selettiva u bekk irridu nkunu nafu jekk din hix għajnuna diretta tal-istat. jekk ma nindirizzawx din is-sitwazzjoni qed nagħmlu ħsara u l-kelim jitlef il-mikrofonu. Is-Sur Funtilis għal minuta. Li thunt se gennis par jittorjenis li romani se nejes agoras. Grazzi. Li nifmu d-difetti tal-ekkim sejjaħ is-suq intern Panama Papers, LuxLeaks, etc. jfisser li iva kemm kien hemm skandli. Ma jistax ikun hemm suq wieħed sakemm ma jkonniex diversi sistemi fiskali għaliex xorta se jkollna fenomenu tal-illużjoni ta' dawk li jistaw jagħmlu dak li qegħdin jagħmlu. Dana ma jfissirx illi se neħu sovranità fiskali. Il-popli ma ġewx ukoll interpellati u allura aħna nsostnu illi dawn huma drittijiet irridu jkunu aċċessibbli. L-uniku entità illi tkun eleġibbli trid tiġi wkoll responsabbli għal din is-sitwazzjoni. Jiena ngħid lil kulħadd illi iva nawguralkom l-aqwa suċċess. L-Onorevoli Sander. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sir President, Bażis Kummissarju, xogħol li sar Fiħdan il-Komitat Text li ta' huwa messaġġ qawwi qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Naħseb li juri eh, rieda qawwija u ambizzjoni eh, ta' deputati Ewropej biex iġġeldu kontra ħasil ta' flus l evażjoni eh, fiskali fid-dawl ta' l-iskandli kollha li kien. Immissa il-ballun qiegħed fil- f'saqajn l-istati membri. Rridu naraw li jkun hemm ambizzjoni politika ferm ikbar fil-mandati li jmiss u li l-proposti tal-Parlament ikunu eh, s-sies għal-azzjoni futura. Fost eh, il-ħidma li jem tistennina jem il-ħidma fuq l-armonizzazzjoni tal-bazi fiskali għal prizi eh, CCTB eh, ġeda kontra l-frodi eh, fiskali kif ukoll it-taxxa digitali. L-istati membri però jridu jarfa responsabilità tagħhom impossibbli li ma ngħaddux għal QMV fuq il-kwistjonijiet li appartjenu għat-taxxa Illa li jiex huwa l-reka mod kif jista' jkun ġustizzja fiskali, sur San. Combat tax abuses needs to be factual, focused and clear. Kwistjonijiet dwar is-saltna ta' dritt qed jintużaw biex imexxu l qudiem interessi polarizzati u partiġġani li jżistu fil-politika nazzjonali Maltija. Qed isiru akkużi dwar Malta li huma fattwali żbaljati u mgħawġa bil-għan li jkun jista' jingħata bidu għal aktar hekk imsejħa inkjesti. Darb'oħra, darba wara l-oħra, investigazzjonijiet ta' dat-tip raw kif għamlu biex iħamġu isem il-gżira l-mod kif ħadem il-grupp ta' monitoraġġ tal-Kumitat Libe ta' dal-Parlament li mexxa investigazzjoni f'din linja kien imċajpa u arbitrarju. Membru ewlieni tal-grupp li wkoll membru ewlieni tal-partit tal-Oppożizzjoni f'Malta. Kif nistgħu nippreżentaw ruħna bħala difensuri tas-saltna tad-dritt meta nippermettu li ġudizzju E, ta' portata kbira dwar il-valuri jisiru minn grupp li membri tiegħu jaslu lilhom infushom minn ġewwa u bla trasparenza. Malta għandha kull ħila biex iqis l-operat demokratiku tagħha ta' frem waqt li tirrispetta f'kollox ta' saltna ta' dritt. Blue card uh, question, do you accept? Mrs. Sant? Madam Gomes has a blue card. Sur Sant, eh, għandek blue card mis Sunjura Gomes jekk jogħġbu. I totally disagree. Ma naqbilx miegħek sur sant u insaqsik x'għamilt biex twaqaf il-pajjiż tiegħek milli ikun tax haven illi jitfa' f'dubju il-ġlieda kontra il kriminalità organizzata, inklusi terrorizmu fl-Unjoni Ewropea, xamil tinti biex tipprevjeni il-e-gambling, cryptocurrencies, il-korruzzjoni li ġi zvelat fil-Panama Papers, iż-żewġ membri tal-gvern tiegħek illi għadhom fil-poter għal kem daw ġew esposti fil-Panama Papers. Xamil tinti biex waqaf din il-ħaġa? Mrs. Sun, please go ahead. Sur Sant jekk jogħġbok, Sur President, intenni dak li rajt sfortunatament ir-rapport u s-Sinjura Gam Gomez edin jihdu pala fatti allegazzjonijiet biss minkejja illi hija taħseb illi qed tibbażi fatti fuq affarijiet li m'hemmx evidenza lihom. Il-Parlament jekk serju ma jistax jimxi l dan il-mod. Is-Sur Gigol dal-minut. Wir haben in den letzten fünf Jahren hier in vier verschiedenen F'dawn l-aħħar ħames snin aħna rajna diversi kumitati speċjalment ta' investigazzjoni fuq kriminalità ta' taxxa u ħasil ta' flus. Jiena naħseb li f'dawn l-aħħar ħames snin għamilna iktar progress fit-taqtija tagħna kontra eh, ħasil ta' flus minn qabel. Imissa din naraw stati membri qed imblokkaw il-Kummissjoni u l-Parlament. Naħseb hija ħasra kbira illi kollezzjoni prinċipali fil-Ġermanja edha timxu kol pass pass li ma tatix iktar ma tatix trasparenza f'dan l-ambitu, speċjalment fil- kambi digitali, reati ta' natura digitali, dan huwa suġġett importanti jaħraq fil-elezzjoni, fil-kampanja tal-elezzjoni tagħna. Ma nistgħux ngħidu mod hawnhekk u mbagħad immorru lura f'pajjiżi oħra u naraw li l-Kristjani Demokratiċi qed iżommu lura l-affarijiet. Għandek blue card, Onorevoli Gikold, taċċetta? Iva, grazzi, grazzi ħafna. kont fil-kumitati u koll jena f-Three Tanks u kont fil-kumitat ta' kessa dwar il-Panama u nilqa ħafna dak li aħna konna milna anka bħala rapporti imma li għalix mamlux ħafna l-istati membri il-Ministri tal-Finanzi evadew il-kwistjoni U flok ma qalu li għanna namlu għanna bżon namlu xi ħaġa dwar dan. Għaliex ma għalux dan, kollega? Nixtieq ngħid biss li jiddispjaċini illi mhux dejjem kont hemmhekk. Jiena dejjem ħares lejk bħala avukat ta' Kooperazzjoni Ewropea. Hemm pajjiżi żgħar illi iva għandhom interess ekonomiku li jintaxxaw il-profitti li fil-fatt ikunu maħluqa f'pajjiżi oħra u dan e, e, jitfa' ingranaġġ ħażin fuq is-sistema kollha kemm hu kemm hi. Din hija ideoloġija li apparti minn das suġġett. Grazzi intemm inala il-mikrofonu għal minuta kellim li jmiss. Grazzi President. President, kollegi, daw l-iskandli ta' taxxa daw l-aħħar snin raw l-immaġinazzjoni inkredibbli, enerġija li banek u kumpaniji jagħmlu biex jevitaw it-taxxa u m'hemm xejn, m'hemmx ħafna li ma jagħmlux mijiet ta' biljuni ta' euro intilfu li setgħu morru għall-edukazzjoni, għajnuna soċjali, eċċetera. L-Ewropej iridu ġustizzja ta' fit-taxxa u l-Parlament Ewropew għandu jħoss l-emerġenza illi isi iġib dan din il-ġustizzja fiskali anka frodi fiskali u kif koll evitar ta' taxxa rridu li ikollna rida politika biex nimxu l-qudin fuq rati ta' taxxa komuni u anka l-protezzjoni tal-whistleblowers kif koll rapportar pa' kull pajjiż għalih. U dan biex nevitaw il-frodi ta' taxxa. Il-President, b'eċċezzjoni li għadni kif kelli, Dakin dik kienet l-aħħar blue card għalissa minħabba għad ta' e, talbi tal-kelma. Issa, hemm talba l-blue card preżenti għandek nofs minuta u din hi l-aħħar blue card li ħan jaċċetta għalissa. Inti semmejt ġustizzja fiskali. Kull mem meta li jien kull ma hemm ġustizzja din li jien inżomm il-flus li jiena gwadanjajt u int tagħmel tiegħek. Għaliex għandha tkun differenti l-ħaġa? Kjoġbok tweġiba. Tweġiba. Werter Kollege, natürlich ist Steuergerechtigkeit. Aziz kollega, ġustizzja fiskali għax xi ħaġa li li li tidhir li differenti. Di kwistjoni ta' kumpaniji li jbaxxu t-taxxi tagħhom biex il-persuna komuni tħallasi. Ħaġa li għana rridu nassiguraw li kunem ġustizzja fiskali u fl-Ewropa jkun hemm l-opportunitajiet indaqs fis-soċjetajiet fis-soċjetà Ewropea min-naħa l-oħra. Grazzi sur President il-Kemissir Kummissarju preżent il-kellim li jmiss. Membri, l ħaġa nixtieq nirringrazzja rapporters wara li smajt il-Kummissarju wkoll nirringrazzjah ukoll. Naħseb li l-Ministri u esperti ħajoħorġu b'sensiela ta' rakkomandazzjonijiet fuq livell nazzjonali u dak internazzjonali biex nikkumbattu nissiltu kontra evitar u frodi ta' taxxi ta' taxxa. U biex niżguraw li dawk li qed jieħdu vantaġġ ta' affarijiet bħal issa ikunu konxji tal-affarijiet b'mod aħjar. Jien naħseb huwa importanti ħafna li nħarsu li il-kwistjoni ta' taxxi fuq il-VAT U l-affarijiet li għamilna sissa f'da settur mhuwiex effettiv. Sistema disfunzjonali, naħseb illi kif qalet il-Kummissjoni rridu niġġieldu għal żmien twil u ħafna għal kooperazzjoni bejn il-Kummissarju, Kummissjoni u l-Istati Membri. Grazzi l-kelliem li jmiss. Dar rapport Għandek Ċipru, Lussemburgu u pajizi, ħafna pajjiżi oħra li jservu bħala tax havens. Il-gvernijiet qegħdin jipprostitwixxu l-Unjoni Ewropea u qed iżiedu it-taxxi fost iċ-ċittadini biex il-flus imorru lejn il-banek m'hemmx flus imbagħad għal sptarijiet, għal iskejjel, edukazzjoni. amnestiji fiskali lil min ma ħaqqux il-Ministri Ewropej jissuktaw din il-tiġrija għal-isfel għandek ġganti kbar fl-Ewropa li ma jħallsu taxxa u nistgħu inkomplu aħna unjoni tal-liġi Għanna bżonn liġijiet sura mingħajr ma jkun hemm tax dumping. U għanna bżonn xi ħaġa li tibbaża ruħha fuq eh, punt eh, minnaħa l-oħra tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Is-sur Kaza l-minuta. Grazzi, Sur President. Xogħolna hawn hu li niddefendu liċ-ċittadini tagħna Għalhekk dejjem inkun jiena l-ewwel wieħed kontra l-abbuż tal-poter u ma naċċetta qatt illi jkun hemm korruzzjoni, serq mill-poplu u mill-ogħla livelli tal-gvernijiet, huma min huma. Bl-istess, l-interessi tan-nies għandhom jiġu l-ewwel, għandhom jiġu l-ewwel dejjem. Aħna hawn irridu nkunu t-tarka tan-nies u għalhekk fuq dawn l-aspetti dan ir-rapport huwa tajjeb ħafna. Imma mbagħad irrid inkun konsistenti. Proposti li ġejjin mix-xellug fuq it-tassazzjoni ma jgħoddux għal numru ta' pajjiżi membri, ma jgħoddux għaċ-ċittadini li nirrappreżenta jien. Ma nistgħu qatt naċċettaw li jkun hawn proposti li għandhom għan wieħed, li jorbtulna jdejna ta' kif niddeċiedu fuq is-sistemi tat-taxxi tagħna. Jien niġġieled kontra l-korruzzjoni lejl u nhar, imma bl-istess enerġija nixtieq niġġieled kontra proposti li jkollhom effett negattiv fuq l-impjiegi f'numru pajjiżi, inkluż Malta u Għawdex. Ili niddefendi s-sovranità għal ħmistax-il sena fis-sistema tat-taxxi u hekk se nibqa' nagħmel, Sur President. Mr. Zeman for one minute. Mr. Zeman, għal minuta. Sur President, Sur Komissarju, Sis kollegi għal ħames snin, tuda dan il-mandat rappresentajt l-SND fil-Komitati Tax 1, 2 u 3, kif ukoll fil-Komitat ta' Inkjesta fuq eh, Panama Papers eh, għamilna progress eh, fuq bosta oqsma ta' reglamentazzjoni u ta' sew kont kontent li kena il-Kummissarju Moskoviċi fuq il-kamp tagħna. Naħseb li ehm, ħadna l-istess linja biex ikun ehm, ġustizzja u effettività fiskali jekk inħares lejn il-ġejjieni tal-Ewropa dan il-qasam huwa kruċjali li fir-rapport tal-Komitat tlieta um, fejn hemm rakkomandazzjonijiet rridu nsommu magħhom u barra minn hekk irridu nagħmlu ċara li rridu naħdmu lkoll lil mill il-kompiti tal-komitati tagħna fil-komitat kontra ħasil ta' flus eh, ma jistax ikun hemm fejn mbagħad eh, fi gruppi oħra eh, ikun hemm fejn differenti. Skużani kelli noħodlok il-kelma l għaliex l-inter kelma qabiżlek. Il-kellim li Mrs. Sassur Hayes, grazzi Sir President, dan id-dibattitu diġadna fih li aħna komunità ta' liġijiet u trid it-trattati jgħidu eh, moċċar li hemm unanimità fuq dawn kwistjonijiet. Dar eh, jiżgura li eh, ċertu stati membri, partikolarment dawk żgħar, mhumiex vantaġġati viżavi dawk il-kbar. U li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fuq

fuq settur digitali kif ukoll is-CCTB, għal sant nemmen li hemm bżonn ta' tatika ġdida fejn ikun hemm minn aħdar kummissjoni benchmark tal-aħjar prassi li tkun possibbli permezz ta' rakkomandazzjoni pajjiż pajjiż. Din il-klassifika tkun tista' tqis u tqabbel eh, il prestazzjoni tal-Istati Membri. Grazzi, is-sur Radef għal-minuta.

Ir-rapport ta' Textile Committee juri jagħti rakkomandazzjoni tu proposti għawin ħafna bħal ħolqien ta' Pulizija Ewropea dwar il-finanzi huwa inammissibbli li stati membri għandhom jirrifjutaw li jibdlu bejnietom eh, informazzjoni rridu neħħu l-kultura ta' segretezza. Naqbel mad direttiva ta' informazzjoni finanzjarja illi lestiet il-bażi għal kooperazzjoni bejn l-unitajiet tal-intelligence finanzjarja. Nispera li skambju ta' informazzjoni tkun mandatorja fiħdan eh, diversi eh, skadenzi Nibda l-keġ tiegħi għandna ħafna lista twila rridna noqogħdu attenti għal ħin. L-Onorevoli Strijewski l-ewwel jitkellem minuta strettament. Jiena ma rix natikom l-impressjoni li kollox miexi fuq ir-rubini għax għandna leġislazzjoni rrid insemmi li fid-dibattitu nnifsu waqt li tkellimna fuq id dokument kien hemm iktar problemi jew ilmenti ejja ngħidu hekk milli verifiki pożittivi. Nixtieq insemmi erba' problemi illi diġa ġew diskritti tajjeb il-visas dak li ngħidulhom golden visas, it-tieni l-implementazzjoni, proċeduri ta' implementazzjoni li jimxu bil-mod u li mhumiex perfetti t-tielet gaps fil-liġi u havens Ewropej. Din xi ħaġa li rrid insemmi għax jiena ma nemmix li leġiżlazzjoni u dak li npoġġu fuq il-karta ħajibda kollox u importanti li aħna konsegwenti u nipprovaw illi naslu għal ftejmiet illi fl-aħħar ikunu effettivi. Grazzi ħafna. L-Oliver Caputo għal minuta. Grazzi, President. Il-Kommissjoni Speċjali tal-Finanzi tal qed tagħtina rapport mingħajr kompromessi l-Ewropa għandha problema serju ta' riċiklaġġ ta', ta flus u ħasil ta' flus. U dan mhux biżejjed biex aħna nwieġbu l-problemi li għanna fiskali fil-anzi il-gvernijiet Ewropej u rew eh, tnaqis serju ta' rieda politika li jatmu fuq din il-ħaġa. L-istess Kummissjoni Ewropea proponiet riforma illi, illi Eh, illi tipprova twieġeb għal problema li hemm fl-Ungerija, l-Olanda, Malta u pajjiżi oħra fl-Ewropa. U din hija sitwazzjoni li m'għandix tibqa' għaddejja il-poteri tal-Komissjoni huma wis limitati f'dan il-rigward. Allura Eh, hemm bżonn kollaborazzjoni, hemm bżonn li jkollna eh, pulizija finanzjarja Ewropea biex bil-poteri neċessari għal minuta il-kellim li jmiss. Hemm ħafna affarijiet allarmanti fuq evażjoni ta' taxxa u dak li qed jiġi fl-Unjoni Ewropea hemm żewġ affarijiet li għandna nikkundannaw l-ewwel. Kooperazzjoni bejn l-istati membri li mhix taħdem, verament nemmen illi aħna għandna nevitaw sitwazzjoni fejn l-istati membri qed jippruvaw qegħdin ikunu il-bot minn xurxin, qed ikun hemm hemm stati membri qed jippruvaw jagħmlu l-almu tagħkom biex jagħtu vantaġġ biex jagħtu vantaġġi lil kumpaniji. U dan mbagħad għandek ir-regola ta' unanimità din ġiet indirizzata issa li huwa vito għal dawk il-pajjiżi li ma jridux iġibu fit-tmiem di situazzjoni. U daw ukoll għandna bżonn il-kundizzjoni għandna bżonn ukoll trattat għanna bżon bidla wkoll fit-trattat. Il-kellim li missa minuta. Grazzi ħafna. irridu innevitaw illi ma nfixklux eh, settu ta' investimenti u f'dan il-din ir-rieta li għanna illi nġibu fit-tmim il-frodi fiskali u l-ħasil ta' flus Għadna ma wasalniex fl-ogħla livell ta' kollaborazzjoni bejn organizmi nazzjonali u ma nafux jekk ikunx valur miżjud jew le. L-ewwel irridu eh, irridu l-ewwel nitalmu nikkalobraw flimkien u mbagħad nippruvaw insibu soluzzjoni għal di kollha. U Forsi jkun iktar utli jkollna eh, sistema waħda Ewropea u din tagħti inċentiv l-impjiegi u l-klima ta' investimenti. L-Honorable Ward, il-parti l-kbira ta' dan ma jemnux li għandhom bżonn iħallsu dak li suppost iħallsu bħala taxxa dan ir-rapport juri l-iskala ta' dimensjoni internazzjonali tal-problema Huwa ta' dizappunt allura li naraw il Theresa May li li għandha bħalissa l-problema qudiema fuq it-Tory Brexit u qed turi tmexxija ehm, biex issib soluzzjoni eh, għal din il-problemi. bħal miżuri ta' austerità l-effetti ta' kriminalità finanzjarja jintlaqtu biss il-vulnerabbli u l-ifqar fost is-soċjetà tagħna. Il-partit il-parti tagħhom dejjem ħadmu għall-anijiet tagħhom għandna naraw il-Brexit għal dak li hu opportunità għalihom biex idawru r-Renju Unit f'tax haven fejn fej ikun hemm tnedija eh, biex ikun hemm tiġrija għal isfel u għal isfel net. Grazzi. Grazzi ħafna. Muchas de las medidas en materia de lucha contra el fraude y la Ir-rapport ikopri diversi miżuri biex inkopru l-evażjoni u frodi ta' taxxa minn din il-Kamra. Hemm progress u issa meta niġu għal dil-kwistjoni aħna batna ħafna kwistjoni, speċjalment irridu nistabilixxu e, e, bażi ta' taxxa komuni għal kumpaniji kollha U rrid niġbed l-attenzjoni fuq il-kwistjoni wkoll tal-Golden Visas u anka x-xejra negattiva ħafna biex inkomplu innaqsu il-corporate tax rates ftit ftit f'ħafna pajjiżi u mbagħad ċerti pajjiżi jisom ma jistgħux jifmu din ix-xejra ġenerali sur kazat iddeskriva li ġajra barrata tinżel 20% di tmur kontra il-ħtiġijiet li għanna. Għal minuta l-kellimni jmiss. Grazzi ħafna, sur komissarju, kollegi, Evażjoni u frodi ta' taxxa u tax havens da' suġġetti kollha għad kollhom impatt mhux biss finanzjarju imma fuq is-soċjetà tagħna fuq estremiżmu iktar jidher jekk ikollok eh, ftit nies l-iktar senjuri jużaw daw it-tlet għodot li għandhom profitti enormi Unbat nqablu da kollu mal-klassi l-medja tgħid il-kellim li kull ma jmur edha t-dajja fi zjed. Dan il-kontrast mhuwiex aċċettabbli. Allura nistgħu niprojbixxi daw niprojbixxu dawn ix-shell companies kollha blekk imsejħa ta' tax havens. u mbagħad għandek il-politika ta' tax havens li ma tippermettix vantaġġi għal korporazzjonijiet kbar u evażjoni ta' taxxi minn stati membri individwali. Grazzi President, aħna fil-grupp tagħna impenjati ħafna fuq favur eh, l inġildu kontra il-frodi ta' taxxa eċetera. Imma eh, imma minkejja li dan il-Parlament għandu impenn għadna ma wasalniex biex ikollna sistemi mal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għandek stati membri li pereżempju jiffaċilitaw pjanar li jappoġġjaw pjanar enormi ta' kif jevitaw it-taxxa il-kumpaniji. Mbagħad għandek il-kwistjoni ta' corporate tax rates u in, jew in-nuqqas ta' rieda politika biex nibdlu l-affarijiet kif huma. dwar di tal-consolidated tax breaks. Aħna għanna nevitaw l-unanimità fir dan il-Kunsill u nerġ u nersqu lejn il-qualified eh, majority. U fl-aħħar, dal-Parlament għandu jkun kol-leġislatur. One minute. Kellim li jmiss għal-minut. Merci, Mr. President. Grazzi, Sur President Ir-rapport li sejrin naqblu dwaru huwa illi naraw illi aħna dejjem immexxu x-xogħol b'ċertu konsistenza bħala parlament bil-gwida ta' dak li rtisir fid-dawl ta' diversi skandli li rajna f'dan il-mandat. U bekk għandna wkoll roadmap għall parlament li jmiss għaliex hawnhekk għandna numru ta' rakkomandazzjonijiet fir-rapport, inkluż ir-rakkomandazzjoni ta' kumitat permanenti. Hemm ftejmiet biex nipprojbixxu l-golden visas, il-visas sad-deb, kif ukoll nikkoordinaw l-azzjoni kontra l-ħasil tal-flus fl-Ewropa. Iżda neħtieġu wkoll naraw lil hinn minn hekk mill-Unjoni Ewropea biex bekk intejbu l-affarijiet, ngħidu l-affarijiet kif inhuma għaliex hemm stati membri tal-stati membri li huma tax havens Dan huwa fatt li rridu nindirizzawh. U wkoll irridu naraw illi jkollna bażi taxxa korporattiva brata minima nittama li din tkun ħaġa possibbli. Kellim li jmistat kaċ tiegħi. Grazzi ħafna. Il-frodi tat taxxa u l-evażjoni iwasslu għal triljun euro. 10 biljun euro ma jispiċċawx fit-teżor. Budget sħiħ tal-edukazzjoni u tas-saħħa dan. 20% ta' dan l-ammont ta' 2 biljuni huwa frodi tal-VAT, l-uniku taxxa li ġiet armonizzata fi dan l-Ewropea. U allura ejjew ma noqoddu xinkaxkru saqajna għaliex hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu għal dak li nduxaqsam l-armonizzazzjoni tat-taxxa, it-tax havens pereżempju eh, ma joffrux trasparenza u anki rridu wkoll nindirizzaw iċ-ċirkolazzjoni ħilsa ta' kapital.

Grazie senjuri, deputati u koll, għal dan il-debattitu għem għan għalab nasab li dan kollu juri mux biex l-interess ma kemm intom implikati u l-koll għandkom tkunu gburin għal progress kollu li sar biex nsaxħu dan il-sens ta' ġustizja fiskali mill-2014 l-għawar nxin no nadottaw 14 il-proposta legali favur ġlieda kontra kriminalità fiskali eh, ma naħsibx li għanna l-fejn eh, noqogħdu eh, nħamru wiċċna u dim dawn il-kisbiet nafu li għadba ħafna xisir u dim dan din ir-realtà nixtieq ngħid li għandna rapport ta' sewani u hemm ħafna deputati li jaqblu bejnietom nixtieq ngħid li Ejja ma ma Ejja narfu l-bżon ta' klawzola kontra l-abbus eh, li meħtieġa l-imprisi tagħna b'mod orizzontali eh, barra minn hekk irridu naraw li l-ħidma tagħna flimkien ma' dak li qed isir fl-OECD eh, rridu nkomplu bija rridu naraw li kun hemm iktar trasparenza, rridu nkomplu b'din il-ġlieda, eh, din il-kwestjoni ta' trasparenza trid tapplika għal kulħadd mingħajr esklużjoni, ma jridx kun hemm black holes, ma jridx kun hemm eh, ċertu eh, prassi li jitqisu bħala wis favur ċertu prassi fiskali, eh, nemmen li eh, dan eh, jaddi ovvjament mis-CCDB li tafu li sur manni sur la masur ħadmu bisinhom barra tul dan il-mandat fuqhom rridu nkomplu bir-reforma tal-VAT biex nkunu nistaw eh, intemmu eh, l-frodi massiva eh, illi tolqot għal VAT intrafrontaljer bejn il-frontieri jive qed nitkellmu dwar 50 biljun euro, 50 biljun euro, ġifieri żgur li nistgħu nifrankaw dawn l-20 ta' biljuni kull sena rridu naraw li jkun hemm iktar ħidma fuq ehm, il-pjanar aggressiv fiskali, eh, rridu eh, għadna kollu eh, jkunu ambizjużi, rridu nirsistu u jiena nserraħ fuqkom il-koll, rridu naraw li ikona game changer kifat fl-introduzzjoni Id-dibattitu għaffu eh, il-fatt li naddu minn vota l-limita għal QMV nemmen li dan ħajbiddel fundamentalment il-ħagġa rridu nifġdijt rridu nkunu kapaċi fl-axħar biex nieħdu eh, ir-realtà fiskali bħala dik li fid-dinja tal-lum il-ġurnata eh, u nżommu l-attrattività L-attrattività li hija tassew meħtieġa dan għandu jkun eh, wieħed hemm il-punti ewlenin eh, ta' dawn l-elezzjoni ta' Ewropej. Eh, nittama li intom il-kol tiddefendu dan naf li kien hemm ħafna kemm mill-lemin, kemm ix-xelluk li urew ċertu konverġenza naf li għad hemm ħafna xogħol xi jsir imma Rridu eh, rridu eh, nejdu il-iva edin il-bot, eh, partikolarment il-Ministri tal-Finanzi fl-Ekofin minn kjali ħaj jiddiskutu taħt il-Presidenza Rumena dan is-suġġett nafu illi memx unanimità, pero jiena nilqa tali dibattitu hemm iva reticenzi Imma rridu naraw li din il-ġlieda mexxuha u niksbu din ir-rebħa ċittadini tagħna li lix huma għandhom ħarsithom mixħuta fuqna u rridu naraw illi eh, kif intqal kollu wieħed waħda minna jarfa responsabilità tiegħu. Eh, irridu naraw li kulħadd jiġġielet eh, biex ikun iktar ġustizzja fiskali f'din il-kampanja u anke lil-lin. Irridu nkunu offensivi, eh, rridu eh, naraw li eh, dan ikun fil-programm elettorali fil-bosta sa' membri dan nafu li ħajkun dibattitu importanti fis-snin li ġejjin Jena nixtieq ngħid li eh, tal-qas fil-bidu tal-mandat li ġej ħankun għadni hawnhekk, eh, nixtieq intenni eh, it-twemmin tiegħi wara ħames snin. Dan huwa suġġett li jaqgħad huwa wieħed mis-suġġetti li jaqgħad wieħed mis-suġġetti għall-Ewropa ta' dapitada u dejjem kien hemm vera sensittività differenti però hemm maġġoranza qawwija li tesprimi appoġġ għal din il-kawza, kawza li ehm, taqadna bħala Ewropej. Ehm, nishtiq mill-ġdijt nirringrazzjakom għal biex xogħol eċċellenti li għamiltu eh, biex flimkien magħna eh, ġilittu kontra l-frodi u l-evazjoni fiskali, ġlieda l-iktar trasparenza. Għat hemm ħafna iktar xirrid isir, però din il-ġlieda ħankompluha flimkien. Grazzi. Sur Sur Kofort, għandek l-aħħar żewġ minuti fuq ir-rapport. Grazzi President. L-ewwel nirringrazzja l-kollegi kollha għal dan id-dibattitu importanti u l-appoġġ li kien hemm għar-rapport. Partikolarment grazzi lill korrapporter tiegħi, membri kollha ta' l-Kumitat Tax 3 u l-Kumitati ta' qabel li ħadmu għatih dwar il-kwistjoni ta' taxxa u anki fir-rigward ta' ħasil tal-flus. Grazzi wkoll b'mod partikolari l-Kummissjoni, il-Kummissarju Moskovici u anki Ġirova wkoll, grazzi ħafna. Ħdimna mill-qrib magħkom fuq il-ġlida kontra il-ħasil tal-flus u dwar kwistjoni ta' taxxa. Dwar dan is-suġġett fil-fatt nixtieq insemmi il-irnexxinna ngħaddu diversi eh, elementi ta' leġislazzjoni, pero xorta waħda nagħmlu ħafna aktar dwar it-tassazzjoni ġusta. Għandek raġun sur kammissarju, l-Ewropa trid turi it-triq sistema ta' taxxa korporattiva tas seklu 21 li jkun ġust għaċ-ċittadini għall-istati membri kif ukoll għan-negozji. Jina fid-dibattitu llum smajt illi dan huwa kastig tal-korporattiva l-azzjonijiet il-kbar, eh, Mr. Coburn le, le, iżda anki l-SMEs għandhom il-pis ta' taxxa li huwa pjuttost oli, u allura irridu naraw illi namlu xi ħaġa dwar eh, l-evitar tat taxxa ta' korporattivi korporazzjonijiet kbar. Matul il-xogħol tagħna naħseb illi rajna illi jekk persuna għandha biżejjed flus jew hija kumpanija kbira biżejjed tista' tevita dak li suppost eh, titlob il-liġi. Irridu mm, nibqgħu ma nistgħux nibqgħu nittolleraw tali mġiba u allura rajna anki mill-Panama Papers illi Kien ehm, persuni u kumpaniji illi kienu tipoġġu ruħom qoddim il-liġi. Allura, grazzi kollegi, nieħu pjaċir issa li nivutaw għada, pero naħseb ix-xogħol kif beda biss irridu nimplementaw dak li issa nixtiequ naraw li jsir biex kulħadd jagħti rendu kont għal dak li sar sa issa. Grazzi. Grazzi, Sur Kofod. Issa dibattitu malu u l-vot għada fil-għada fil-ħodu, kollegi. Issa naddu għal punt li mis fuq l-agenda tal-lum il hija mistoqsija orali għal kummissjoni is-sitwazzjoni tal-istat ta' dritt u li ġlida kontra korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea, speċjalment f'Malta u fis-Slovakkja